Inn a hmeh lai im ah khan ca rak chuak. Zeidah chuak ti cun a cung bik ah English, US a lai ah Hakha Chin-Chin Multiple Languages le Automatic State ah khan ti kan i deh lai. Mah khan zeidah chuak lai ti cun maka tein Lai Holh timi ti kha na hmuh cang lai. Maka Lai Holh timi ti kha kun laktak ta lai maw? Lai Holh timi ti kha A in a lang ko khi mu. Ok, si cun na hun ca kha zeitin na ṭial lai ti cun. Ok, tutan i ka langhter dingmi cu Android phone chungah Lai keyboard Chin keyboard thi cafang aa dehmi kha zeitindah kan khup, kan rawn lai, kan hman lai timi kha ka langhter lai. Hi iPhone he pehtlai in naitan ah ka langhter cangmi um. iPhone, iPad chungah zeitindah Chin keyboard thi cafang aa dehmi Chin font, Lai font zeitindah a khup, a rawn ning le a hman ning kha ka rak langhter cang. Zoh duhmi na si cun maka ka video tangah hin ka rak link chih te lai. Atu i kan zoh dingmi cu Andrews le tablet ca a si lai i Andrews le iPhone aa dannak cu pakhatnak ah a thei lomi ca tahchunhnak ah app pakhat kha download kan duh tikah Android a si ahcun mahkai App Store ah khin Play Store ah khin kal si. Play Store khin download a si. iPhone a si cun App Store ah khiti khin a software system kha aa den caah iPhone le iPhone system le Android system kha a dang ngai. Hi tu cu Android system khan T cafang aa dehmi Lai keyboard, Chin keyboard kha download ning kan zoh hna lai. Pakhatnak bik ah zeihmanh tuah hau lo. Hi Play Store ah na kal lai i G keyboard tiah na tial lai. Gboard kaan ka tial cangmi G Gboard The Google Gboard timi khi download na tuah lai, install na tuah lai. Mi khi khi Gboard khi a si ko. Mi hi Gboard hi install na tuah lai. Mah ka khan kaa hen accept na hmeh lai. Download tuah lio meh keyboard chungah hin Chin keyboard, Lai keyboard, Lai font ṭhi aa dehmi kha aa khup chih cang. Amah dang tein ṭhi cafang dehmi kha app chungah an chiahmi si lo. Mah kaa chungin aa tel chih dih cang. Meh keyboard hi Chungah hin font style font pawl tampi um chih cang. Hihi hlanpi ah G-Pod hi langhter belmi cu um cang nain atu thar in ka vun langhter lai. Hi G-Pod hi download a tuah dih tiang ka vun hngah hna lai. Install a tuah dih cang. Open timi a langah khin cun open timi langah khin cun Download a tuah dih cang, install tuah dih cang si. Open kha ka hmeh lai. Maka kha open ka vun hmeh lai i an install a pia khin cun aa download dih cang ca khan si. Open kha ka hmeh ko lai. Enable kha ka hmeh ko lai. Enable in setting. Okay, mah khan cu zeihmanh tuah hau ti lo. Jibuot na download dibak in enable na vun hmeh lai, setting ah an kalpi lai, asinain kha cu na kaltak cang lai. Jibuot tu kha thar na kau lai. Jibuot na download di khan, jibuot kha na kau lai. Jibuot kha na kau lai i, pakhatnak ah khan cun jibuot kha vun download di, a pahnihnak ah select input method ah khan kal lai. Hi keyboard Gbotka ka na thim lai. Ok, mah hin zeidah um cang lai ti cun select language timi khi na vun thim piak cang lai. Na khikhite khi a biapi mi cu si cang. Ok, si cun select language ka na hmeh lai. Mah dih hnu ah zeidah na hmuh lai ti cun a tang te khin add timi Add keyboard timi te khin hmuh lai. Maka kan hmeh lai. Add keyboard na hmeh ah khan tampi rak chuak lai. Maka na kawl cang lai. Nitin na na kawl lai ti cun hika hin tlamtling tein um dih cang. Ka hin na tial lai fawi nak hin Chin tiah tial ding si ko. C. Chin Hakha Chin timi khi a vun lang lai. Hakha Chin Hakha Chin khi na vun hmeh lai i si ahcun mah khi khi cu keyboard option QWERT zeitin na thim lai timi khi a si. Kha ti ning khan okay na hmeh ko lai. Don kan don na hmehpiak a si cun Hakha Chin khim cang i ka hin et khi cu hau ti lo si cun kan ka ṭhumh cang lai. Ok, sitetu cu hman ning kha kan vun langhter lai. Khawm ah ka kal lai, ka kal khawm ah. Ne, mah khan zeitindah na thim lai ticun maka saumi sipehbar khi saupi na hmeh lai. Tin na hmeh lai i mah khan ca rak chuak. Zeidah chuak ticun a cung bik ah English, US, a lai ah Hakha, Chin cun multiple languages la automatic si ka khan te khi na deh lai. Mah khan zeidah chuak lai ticun maka tein Lai holh timi ti kha na hmuh cang lai. Maka Lai holh timi ti kha kun lang taktak dah mu. Lai holh timi ti kha ahin lang ko khi mu. Okay sicun mah khan ca kha tinan tial lai ticun Thi cu a fang fahmi nih cun thi kha a fahmi kha tihin na hmeh lai, mah kha number five le thi kha a pahnih na rak chuak lai i thi zawn ah khan na kut na chiah lai, mah khan thi kha a dir cang. I a nganmi na duh si zongah keplock te hi na vun hmeh lai, mah khan thi nganmi kha na hmeh lai i panga le thi chuak le ka te khin okay mah khan cun fiang men le tikruah mah kha a fawi bikmi ni lan si andrews le iphone ah dannak cu andrews cu keyboard in kal si lo annih kha a kal ning a dang languages in theme si Ifom cu keyboard in ching si i Andrew cu language chungin khuhmi rawn si. Mah tiang sin a fiang le ti ka zum. Mei hi Android le tablet ca i thi ca fang fonh lai keyboard ṭialning si ka hin ka vun ṭial le mu pakhat in. Mah sin thi kha ting ka hmeh lai i ka kan ka ṭhial ahcun thi a nganmi, thi fahmi zong kha ka hei ka hmeh lai i ka le khin ka ṭhial ahcun thi fahmi khi cun a fiang men lai.